Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Uebst a Geméis, dat mat Strale behandelt gëtt, fir se haltbar ze maachen a geféierlech Keimen ze eliminéieren, dat ass haut a Länner wéi der Belsch erlaabt. Aner Länner sinn do méi restriktiv an erlaben et an hirem Land net, well si et jo net ongeféierlech astufen. Ähnlech ass et bei den NGTen. Jo, wann et ëm eis Liewensmëttel geet, da ginn et och do verschidden Approchen. Gentechnik ass ee ganz ëmstriddent Thema, dat ëmmer nees fir vill Polemik suergt. Fir déi eng eng Noutwendegkeet, fir déi aner eng Gefor fir Mënsch, Gesondheet an Ëmwelt. A mir all Kennen bestëmmt Horrorzeenarien aus Science-Fiction-Filmer mat op eemol risege mutéierten Déieren a Geméis, déi d'Mënschheet ugräifen. Mee elo mol Spaass beisäit. Jo, et ass verständlech, dass vill Leit sech Suerge maache wéinst der Gentechnik. A si huet och negativ Aspekter. E Beispill sinn d'Patenter, déi a Länner wéi an den USA dofir suergen, dass eng eenzeg Firma quasi e Monopol beim Saatgut huet. awer och onbekannter an bekannten Nieweneffekter, déi laangfristeg kënnen entstoen, si wichteg. Wat maache mir, wa mir duerch Gentechnik zwar nei Planze kreéieren, déi géint déi eng oder aner Saach resistent sinn, awer net fir Bestäubung duerch Beien ze gebrauche sinn? Da fléien eis Beien zwar vu Planz zu Planz, ouni datt et awer zu enger Bestäubung kënnt. An domadder verléiere mir Recolten. Op der anerer Säit ass et awer wichteg, dass mir dofir suergen, dass mir ëmmer genuch Liewensmëttel fir jiddereen hunn a si och fir jidderee bezuelbar sinn. Grad de Krich an der Ukrain, enger wichteger Kornkammer vun Europa an Afrika, huet gewisen, wéi séier Recolte kënnen ewechfalen. D'Präisser schéissen an d'Luucht an d'Liewensmëttel gi fir Leit mat niddregem Akommes séier onbezuelbar. An deem Kontext ass natierlech och de Klimawandel eng grouss Bedrohung. Mir gi mat ëmmer méi Wiederextreme konfrontéiert, déi reegelméisseg fir Ausfäll, Ausfäll bei Recolte suergen. Eng Knappheet léisst d'Präisser explodéieren an déi äermste Leit sinn déi éischt, déi näischt ze iessen hunn. Mir mussen dowéinst e Wee fannen, fir eis Planzen zum Wuel vun eis all esou séier wéi méiglech un déi nei klimatesch Realitéiten unzepassen. Awer och wann et ëm de Gebrauch vu Sprëtzmëttel geet, kënnen d'NGT'en an Zukunft eng wichteg Roll spillen. Och wa Lëtzebuerg beim Verzicht op Sprëtzmëttel schonn op engem gudde Wee ass, esou gëllt et awer nach net fir alleguerten d'Länner hei an Europa. Fir eis ass d'Natur an d'Biodiversitéit ze schützen, mussen hei nach ganz vill Efforte musse gemaach ginn. Wann de Gebrauch vu Sprëtzmëttel duerch d'NGT'e kann ersat ginn, esou ass dat dann eng Pist, déi an der Fuerschung weidergefouert muss ginn. Dann ass och d'Idee reizvoll, mat der Hëllef vun Gentechnik nei Superfoods ze kreéieren. Mir kéinten Moferäis, ugeräichert mat alle Vitaminnen, ubauen a mir bräichte just nach deen ze iesse fir quasi eise ganzen Närstoffbedarf ofzedecken. Mee esou Ideeë bréngen och Risike mat sech. Fir just e Beispill ze nennen, eng schwanger Fra riskéiert duerch ze vill Vitamin A grav Konsequenzen, Konsequenzen fir hiert ongebuerent Kand. Da gëtt och vill driwwer geschwat, dass mat engem neie Reglement grouss Konzerner vill Käschte kéinte spueren, zum Beispill bei Etüden iwwer d'Sécherheet vun engem Produit, déi dann ënnert verschidde Konditiounen esou net méi misste gemaach ginn. Hei sollte mir eis awer net falsch leede loossen an d'Approche vum Safety first bäibehalen a kee Risiko agoen. Schliisslech geet et ëm eis Gesondheet vun eis all an de Schutz vun eisen Déieren an der Natur. Et ass awer och eng Realitéit, an esou éierlech muss een an dësem Debat dann awer och sinn, dass a villen anere Länner op dëser Welt d'Gentechnik längst eng Realitéit ass an och um europäesche Marché iwwert den Import scho verkaf gëtt. Dowéinst ass et fir ons Piraten esou wichteg, dass all Produit, deen an iergendenger Form en NGT enthält, entspriechend gekennzeechent gëtt. fir dass alleguerten, d'Konsumentinnen an d'Konsumenten, et op ee Bléck erkenne kënnen. Elo zum Schluss och nach eng Kéier der Madame Welfring e grouse Merci fir dës interessant a wichteg Aktualitéitsstonn an Iech alleguerte Merci fir d'Nolauschteren.